and listen to his song from Myrosi, Julius, Juliana, Juliana, Juliana, and the rest. So please, guys, put your hands together and help me to welcome Baba Sugar Sugar. So Baba Sugar Sugar, kukuri kuri sen? Ah, makadi mukoma kuri right zvako. Ah, kuri bo. Okay, so chekutanga ndinoda kubonga maningi sezvo mesimba asi muri mbeshindawo kana muri mbemeshitara ini ndizvashindawo so i hope amai ndidzeni tobva tataura chindawo

Shuga shuga ndiye uno anozi Tarwinga Manjokota ndakakurira ku Buhera ndokwandakaberekerwa ndikangokurira imomo ndikazotanga kuchizoendawo mumaguta tichibvira ndiri imomo Okay. Mm. So so nyaya dzese dzekuimba dzakatangira kupi dzakatangira sei? Dzakatotangira imomo inini pandanga ndiri imomo kuhera imomo mm. ndichiri kutoenda kuchikoro ndichiri kamufana fana ndisati ndaita zvandaita zvino kudai kuto kutoyaruka zvangu mazano ndayaruka ndakatanga ndiripo okay so so vanhu vazhinji vandigara vari like music varasvadiki they started from vakatanga vakatangira kuchikora vamwe vati no ndakanoda kwanichimba was from crash ndanga achidzidza gitari was a choir so which party muchakadii yamanga muchitamba ah, ndizvozvo kukwaya ikwe ndokwazvakatotangira mm. takatoitawo kwaya zvekutoti kana pandakangonyorawo grade 7 yangu level mhm. ndobva ndatoti aiwazve apa kwaya yakanga yatondipinda muchii ndikatoti a ah, kusecondary handichadi zvangu di kuchabvurira because yanga yatonyaya yemusic yanga yatondizara metsi dzekuchaenderere mberi negwazhigara ndisingachatodi zvese izvozvo Okay. So vanhu vachinyora zoti zita rekuti shuga shuga rakatanga sei zita rekuti shuga shuga rakabva sei shuga shuga zvakachizobvira manje mukuti pandainge ndiri nguva yese ndaiti ndochitaura nemashamwari ndichipota ndichiimba zvataita kumakwaya zviya zviya ndichikiritawo zvimwe zvinyowani zvandaizokiritawo panguva yandanga ndichitongori iyoyo e, nekutitaura kwangu kwekuti inini panguva yandainge ndichigarawo mune dzimwe nzvimbo ndakanyanya kugara nevanhu vekuchipinge stereki vachitaura chindau chavo ndobva ndachitanga kutorohwa nehakirozi racho ndatapirwa ngechindau saka kusvika nanhasi uno ndinongotaura chi ndangobhuye chindau ngoma dzangu ndaakutongoimba chii

And then there was like quiet. There was no sugar sugar. Where was so sugar sugar? Oh, okay. What did they say? Sugar sugar yakaenda. Zvakaitika paya ndezvekuti panguva yandaita uh, manzi ekuti kutaura taura yanga iri album yechi 2 ndichoita yekunzi Mairos na Juliana ye ndo yanga album yechi 3 pamaalbum iwayo ndakanga ndine vanhu vaindibatsira zvese zvandakazoita after vanhu ivavo zvakaita sekuti hazvina panje zvakangodai dai yanga yanyaya yekutoti ndandisicharina vabatsiri ndo mweya yakangoitika chete kusvika izvozvizvi kutozoti tichito iri kana ndadonherawo muno mukati megungwa handina kuziva kuti zvese zvakanga zvichiitika pakati apo mwari wazosvika pakuchindondivhurira futi munyanza mm. saka pese apa pakanga pakati zii nyaya yanga iripo ndekuti zvakandova nemusiyano nemaalbum andataura nenyaya yekuti maalbum aya ndanga ndiine vakanga vachindibatsira mm. vachindibudisira mari dzavo vachindiita kuti vakomana vangu vandaishanda navo varambe vainini even zvekunzi zviya zvevafana vemabhendi vanotiridzira mabhendi members vano hativabhadhari mari haisi nyaya yekuti anditange ndizingavabhadhari mari ba inyaya yekuti panguva yandaigara navo ndine vanhu vaindibatsira nemari dzavo kuti ndirambe ndine vanhu ivavo ndochete because like zviri kati nyaya zhinji kana vanhu vachiimba vanozi ah, haasi kuti pamari because as we know if you know we know sugar sugar who is sugar sugar sugar sugar is the guy who have a microphone the guy who sing or even a radio like yeah that's the voice of sugar sugar so i think when kana vanhu vakuti ah tangasikapiwe mari obviously vanonga vachiblema sugar sugar so imwe ndiani munhu munonga mechi panga pasina munhu here muchisenzana naye kuti ah, iwe ndinosenza make sure vanhu vahora mari and then you just like approve approve vanhu vatora eh, ah, ipapa apa kutaura chokwadi kubva panguva iyo yandiri kutaura kuti ndakanga ndine vanhu vaindibatsira inini handina kuzombobvira ndaona futi vanhu werudzi rwakadaro ndakachizoti nekufamba kwenguva ndaona kuti ha zvandaka nganda ndadecide kuti awa promota vakanga vachindibatsira kubvira pandakanga ndisati ndanyatsa kusimba kusvika nhasi unoyu wanda, wanda fungidzira kuti zvimwe ndakuchimboda kuti poromota waya vaya vachimboturawo mutoro wandandakavatakudza ndichimbotsvagawo nyuchi promota mm. kuti achimbotangawo kurwadziwa nechi ipapo ndo pandakairasa saka pandakazoti ndafamba nokufamba ndafamba nokufamba ndo pandakasangana navamwe poromota vanetwa vamupambiki kuchiredzi ah, eh, promoter avo ndopanda ndovakatanga kuzondisimudza futi kubva ipapo ndikazoenda mugweru ndikasangana nevamwe promoter avo vakandibatsira zve vanoitwa va eh, vamuseya umwe wangu avo Mm. Va- Yeah, pane pane ngezi yafuti. vamuseya umwe wangu avo vanechivo ve- ve- ve- ndeve avo avo vakangondionawo ndokubva vangoti tinaiwe ko wadii wadii kuita sekuti hauko iwewe uriko ndikati aiwa dambudziko rangu nderekuti rakadai rakadai vakabva vandibatsira ndikasangana nevamwe vanoitwa vamarwisa kubva ipapo mapromota achingonyuka akadaro ndobva ndasangana navanwuve zvichingodaro kusvika nditouya kuno kujoni pandave kuno yato mugungwa mugungwa mandachizouya kuchizodi ndokwekupedzisira kwacho monoyo ndo machizoti nevaindivharira mikana vaya vaya kuti vanyanzoti uyu mukana uyu munhu ane mukana wake uyu wovhara uyu munhu ane gepi rake uyu ondivharira muno mugungwa zvaakachizovherifaiwa zvikachizuiwa zvika yes saka yatongootwa okay. so uh, panenge futi nyaya ndese sokuti palike vanhu vashiri mapromota pane chii chii chida kuti like mapromota auya achienda is it because vanoperwa nemari or mimizik haisi kuita mari or pane chimwe zvanga zvichingoitika inini kutaura chokwadi mapromota andakasangana nawo e, pane wandataura ndina amai chitagu ndouyu vaya munoona vhidhiyo yana juliana mm. nana mai rosi mai vavo ndo mai vakakwanisa kundibatsira pakuti ndinge ndichisimuka chaiko musimukiro navamwe vanoitwa vajeremaya howe lofombo mm. e, baba ava ndo vamwezve vakandibatsira zvakare panguva iyoyo Vanhu ivavo hapana chavaitarisira kuwana kwandiri. Tochizotiwo kune mamwe mapromota vaingo vekuti ah, nanhasi unoyu ndinotonetseka kuti asi mapromota ava vavazivo here kuti inini ndinogona kunge ndichitofanirwa nemafanzi akawandisa saka maporomota awa ndivaya vekuti vanoda kuporomota munhu waunenge wachitarisa kuti iwo vachada kutoita more money

Okay, ah, vaimbi zvinezvi ndingatoti zvangu vandiri kutosangana navo muna vana Mr Chipima mm. Chipimo Power vanowe ndo vakaita kuti ndisvike muno muCape Town. Kune vaimbi vaitondiziva vaito kuti Miles anowanikwa kwakati kunyika yeZimbabwe asi havana kukwanisa kumbobvira anditipira kana one promoter ari kuno kwandiri muno mukati megungwa mhm. for a long time but vaingouya zvavo vachiita magepi avo vachidzoka vachiita magepi avo vasinganditipiriwo asi umwe womuimbi wandandisingatozivi kunyanya iye wanditoa nezvake anonzi chipipo mm. ini takatozomuziva neshow yatakaa akandirongera kunoku ndiye akatozonditirwa effort ndichibva ndiri papiritoria pana umwe mu, muzukuru wangu aripo pomuimbi zvakare anonzi lenzo banga ndiumwe muimbi zve wekuti musi wa 3 august ndine show papiritoria panzvimbo yemuimbi iyeye Okay. ndo wakatondi- wanga- wa- wanga akutondibatsirawo kuti ari kutondibatsirawo muno neuyo aizondisvitsa mukati menyanza uyu chipimo wanda kutoti dai kunamatira kuna mwari kuti dai zvinhu zvake zvamuitirawo ah, sematapirira anoitawo zvese kutapira kuri kuti musambojokera mm. ndo zvindoshuwirawo kuti kune uyu muimbi wakandiita kuti ndisvike mukati megungwa kuti zvivarovharo zvangu zvaindivharira zvinge zvakuita okay so so so so now from kubva panapa kuenda kumberi pane pane zvimwe zvamuri kubika kana pamwe zvitoripo zvatiri kutobika zvekuti iye zvinezvi tinana Boss Kadash ndichange ndichito zvandinoona zvandinoona zvandinoona chokwadi kunana mukoma zvandinoona chokwadi kunana mukoma So guys, we're actually back right now with our artist. So my, my name is is Nehemi Advance. So by as things goes, it actually feels like things are

Amusanganisa masong manyowani pamucollaborator kuperforma naye? Yeah, ipapa apa muno munzvimbo yecape town ndiri kufara zvakanyanya kuti ndine vaimbi vezimdanzo vandatoona vari kuda vari kufarawo kuti shuga shuga tiri kuda kuti ti pana pane vari kutoresta ngoma dzatakaita dziya oh. dzavari kutoti like tina elder elder isho eh, ndina mafikini mm. eh, ndina bos kadashi tiri kusungura artist ndina baba chipimo power mm. e, nechipimo express vari kuda kuti tiite macolabro zvakare muno mucape town and eh, vari kundivimbisa vari kundivimbisa ndiri kuvavimbisawo yes kuti aiwa ruzhinji rwecape town yese Eh, joni rese mm. south africa yese zvayo nedzimwe nyika dzakapoteredza nedziri kuseri vachatapirirwa nengombo nezvidavado zvidobidobi zvatiri kuturuka mm. mavideos aripo ndikutoti vhiki iyo inei pane vhidhio ratiri togadzira mm. nealbum ratiri togadzira netanzo team

chaitoita sekuti ndiite sekuti vanhu vachinditi ndanonoka ndanonoka mm. watinonokera mm. pane zvaya zvichitochinjika ipapo oh, zvaya zvichitogadzirika mm-hmm. so apa changomirira ngechichi ndofunga sekutaura kwandaita kuti

yekuti nzvimbo yataida kuti tinge tichiridzira vakomana vedu vakamuka makuseni zvakanakanaka nenguva chaicha yebasa e, baba chipimo vaka try nepaunokwanisa napo kuti zvinge zvichifamba kunde zvakadii zvinoe ndo zvakazoita kuti nditi vamwe wangu vachienda vachidzoka patakabva kujoburg area yes inini ndimboti no ndoda kusara two days ndichimbotenda baba avo tichionesana kuti next stage kufara kwandanga ndaita kwakaperera although ndakaona kuti tasangana nechallenge yekuti pane disturbance yakaitika yekuti venue yatakanga tichitarisa kuti tichange tichiridzira yakazondoramba kwekupedzisira nenyaya yekuti pataifungidzira kuti macustomers edu vachauya pachibhadharika pakazondoita challenge yekuti pakanzi hapafani kunzi pavharwa oh. zvinove zvakazoita kuti tishaye kuti tochienda kupi because takatoona kuti varidzi venzvimbo wakatibva wadi watirambidzawo kuti zvoenderere chii inini panguva iyoyo ndakamboda kuti nditsamwe nazvo asi ndakangoti mwari ndimi mune zvikonzero nechiitiko ichi mm. asi zvakadaro baba chipimo vaya vakaramba vaingori nekushingirira mukati kuti zviite asi naizvozvo e, vekuseka vanga vatotiwa zvavharana

Mafanzi awa handinga vasi ndisati ndambonyatso kuvati bye bye zvakanaka asi nekutapira kwazviri kuramba zvichiita ah, munongoziva kana svosvo rikapinda muchipimo chetuke cheshuga rogona kuramba richitenderera ririmo risingachadi kubuda nekutapirirwa mm. so okay so now so chii chamungapa kurudziro or mashoko e, e, e, like erubatsirano kwasasimbisa umwe munhu achatanga vari kuda kuitwa mimbi sevasa vana vadiki ava vanoimba zimdance atake imbawo sungura maupcoming ndi ubata iwaya mm. okay zvinoitika ndezvekuti chokwadi eh, kungoti vamwe veduwo vatakaonawo vakatanga kupinda mundimai isisatapindamo Zvechokwadi basa redu rakaoma roda moyo murefu asi ndinoti kwamuri hama dzangu timu resungura music timu redanzo music machallenges madown and ups makomba minzwa inotsvetwa matenge chifamba zvinowanikwa

izvi ndasangana titori dhanzo yatiri kutoleya itori muru itori eredha vachange varipo bosi kadhashi vachange varipo mafikini achange aripo mhm. nevamwe nevamwe vandisatadoma nemazita vachange varipo sungura tina chipimo pawa ichange iripo zvakare

ndamuzomamamasongs enyu mashoma so how many songs have you uh, recorded so far ya so far takarecorda first album redu gore rine six tracks eh, title yacho rinzi kumaziva ndadzoka Okay, and more what's happening with this album? Chii changa changa chii chii chakaitika panyaya album iyi? Oh, munyi- ma- ma- nziyo dziri mukati dzino- ndedede dzipi nziyo dzosanganisa nziyo dzino- dziri mukati maalbum iyi? okay paalbum rinonzi mazuva andadzoka pane first song inonzi eh, tipei zano Eh, tanga tichizama ku- kukumbira kuti infact sezvakutaura mukoma shuga kuti Mm. promotion chikumbiro chekuti tionekwewo saka tanga chimwe bati vakuru tipewo zano chichi then eh, panumber track number two inonzi ndasara ndega eh, this song eh, inondichemedza kandisuisa because ndakainyorera mukoma tedius matsito oh. he was very close to me oh, ndaiti kana ndikabva kuno south africa ndaitomboenda kumusha kwake kumba kwake kuharare kuti chitomboita nyaya achindionesawo kuti zvinobatwa batwa sei ndingati ndiye munhu aitombondionesa kana mavocal chaiwo chaiwo mukateera music andoimba ka kana mukaresa kungoisa mufana pamwe ingwenya brothers oh,